جەیسۆن ئەوە مای جەیسۆنمان نووسی ئەمەشیان ترووە و داتاگەی گەڕێن گویا چی لەکەی ئێ ئێستا ئەم مێتۆدەمان ئەم شتەمان هەیە ئەم ئەیجاکسەکەمان نووسیوە سێمامانەوێ پیشانی بینە و لە شوێنەکە ئێستا لەم نمونەی ئەوە داتاکەی کاگەڕێتەوە تێکستە یەک فەرقەکەی ئەوەیە ئەمە تێکستە کێمە جەیسۆنە فەرقی زۆرە جەیسۆن ئەوەی ئەیکەی بە ئۆبجێکت لێرەیا تەنها هەر یەکسەرێکی تە ناوی و تەواو بەڵام ئێمە جیسۆنە بۆیە یەکەم شت جیسۆن دۆت پارسی و کە پارسی یەکەین ئەیگۆڕین لە جیسۆنەوە ئەیگۆڕین بۆ ئۆبجێکت سام ئەم تێکستی کە ئەگەڕێتەوە ئەیگۆڕین بۆ ئۆبجێکت و ئەگەر بژبینی جیسۆن تەنها تێکستە هیچ شتێک نییە بەزەوەیە چەند

بۆیە باشتر وایە مێسۆدێ دروست کەین یان فانکشنە دروست کەین ئەفوتم مێسۆد شێگم لەگەڵ جاوا لێم تێک چووە ئە فانکشنە دروست کەین ناوێنین شۆ کەوانەکەین و لێرە پارامیتەری چینە ئەو پارامیتەرە ئیشی چییە ناوێنین ئۆبیJ ئەو پارامیتەرە ئیشی چیە نرخەکە ئەنێرێت بۆ ئەم مێسۆدە

کە ئەڕەی بوو پێویستمان بە لوپە بۆ نرخەکان هەمووی بگەڕێنینەوە لوپەکە ئەڵێن چی ڤاری ئای یەکسانە بە سفر سیمیگۆڵۆن ئای بچووکترە لە چی OBJ دۆت جادەنا ئۆبیجەکەمانە چی هەیە مای داتا هەیە مای داتا کۆپیەکەم بۆی بیکەمە ئەوێ دۆت مای داتا دۆت لنکس ینی

ئەبێ داتا تایپمان نییە ئەبێت نرخی بینێ بۆیە یەکسانەکەم بە سترنگێکی بەتاڵ و ئەڵێن چی ئاوت یەکسانە بەچی ئاوت بۆی ئاوای نووسم بۆی تۆ تێبگەی چۆن ڕێگای کورتری هەیە بەس ئاوای نووسم بۆی تێبگەن ئاوت زایدی چی OBJ دوت مایداتا

ئێستا ئەگەر بمانەوێت پیشانی بەینەوە ئەبێت دۆکیومێنت دۆت گێت ئێلێمێنت بای ئایدی ئەمە چیەکەین ئەلێمێنتێکمان هەیە بای ئایدی ناوی دێمۆیە با بڵین عینەن ئەو ناوێنین دێمۆ لێرە پاراگرافێ دروستەکەم ئەمەیان

چی دێمۆ ئینەر ئێس تی ئێم ئێڵەکەی یەعنی چی ئەم قسەیە یەعنی ئەوەی لەناو ئێس تی ئێم ئێڵەکەیان نووسراوە ئەڵێین ئینەر ئێس تی ئێم ئێڵەکەی یەعنی چی ئەمە یەعنی ئەوەی کە لەناو ئێس تی ئێم ئێڵەکەیان نووسراوە ئەنگ یەکسانە بەچی چی تێکە ئاوتەکەی تێکە و ئاوتەکە پیشان باتەوە لەناو دێمۆیان کە ئەمە دێمۆیە ئیساگەر لەو دیکەین

ئەوەتا ئۆژین دارا کامیاری براهیم هێدی عرفان ئەو هەموو نووسینەکانی پیشان ناینەوە ئێستا ئەبێت وای لەکەین کە هەر هەمووی پیشان بە نەک ئاوا بۆ تۆزە جوانیشیکەین ئاوا بە هینی پیشانی نێن ئێستا یەکەم شتمانەوەیە بریت لاینێک دانی ئەمە کۆدی ئێستیمێڵە من لەگەڵ

دۆت ناوی نەگەمان چیە ئەیڤجی کۆپیەکەین بۆی هەڵت نەکەین لە نووسینە ئەوە یەک زای دەکەینە بینیان و ترەمە شتێکمان بووەکە زۆر جوانکاری ئەوەتا سەرلۆ دیگەینەوە ئەوەتا نەیم یەکسانە بە ئۆژین دارە ئەڤریج یەکسانە بە 16

دەستتان خۆشبێ و سوپاس بۆ گوێگرتنتان و هیوادارم تێگەیشتبن